Biz bu geçegiji dünýäde köplenç kanagatlanma tapmasak gaharymyz gelýär. Köpler gaharyna hötde gelip bilmeýärler. Esasanam ýaşlar köplenç gaharlanýarlar. Bilýärmiň Gözel, men gahar barada bir gyzykly zat eşitdim. Eşiden wagtym örän haýran galdym. Bu diňleýjilerimiz üçinem gyzykly bolar diýip pikir edýän. Sen meni hem gyzyklandyrdyň. Geliň bilelikde diňläliň. Bir gün bir akyldar, Näme üçin adamlar gahary gelende, biri-birlerine gygyrýarlar? diýip sorapdyr. Şägirtleriniň biri oňa şeýle jogap beripdir, Sebäbi olar ýüregindäki rahatlygyny ýitirýärler. Onda akyldar, Ýanyňdaky duran adama gygyrmak nämä gerek? Ýuwaşrak gürleşseň bolmaýarmy? Hökman gygyrmalymy? diýip sorapdyr. Şägirtleri bildiginden jogap beripdirler. Ýöne jogaplaryň biri hem akyldary kanagatlandyrmandyr. Onsoň ol şägirtlerini daşyna ýygnap, öwretmäge başlapdyr. Haçanda adamlar gaharlanyp gygyranlarynda, olaryň ýürekleri bir-birinden daşlaşýarlar. Şeýdip, eşitdirmek üçin olar gygyryp başlaýarlar. Olaryň gahary näçe güýçli bolsa, şonça-da olar biri-birinden uzaklaşýarlar. Şonuň üçin has gatyrak gygyrmaly bolýar. Eger olar biri-birine aşyk bolsalar näme diýip, bir şägirdi soraýar. Akyldar hem oňa, Onda olar gygyrmaýarlar. Olar mylaýym gürleşýärler. Olar biri-birinden uzakda dursalar-da, ýürekleri ýakyn bolýar. Haçanda söýgi güýçli we berk bolsa, olara pyşyrdap gürleşmegem gerek bolmaýar. Olar biri-birine mähirli serederler, biri-birine sözsüz düşünerler, diýip jogap berýär. Hawa, biziň hemmämiz üçin peýdaly waka. Käwagt biz biderek ýere gaharlanýarys. Geliň gahar barada, Hudaýyň Sözi näme diýýändigini diňläliň.
Efesliler dördünji bap, ýigrimi altynjy, ýigrimi ýedinji aýatlarynda şeýle ýazylan, Gaharlanyp günä etmäň, gaharyňyzyň üstüne Gün ýaşmasyn, iblise orun bermäň. Diýmek, biz her gezek gaharlanan wagtymyz kalbymyzda iblise ýer berýäris. Hawa, gözel.
Biz gaharlanan wagtymyz gykylygymyz bilen ýakynlarymyzyň göwnüne degýäris. Eger toba etmesek, özümiz Hudaýdan daşlaşýas. Sebäbi gahar we gykylyk, bu günäli tebigat. Resul Pawlus efeslilere ýazan hatynda şeýle diýýär, Agzyňyzdan hiç bir ýaramaz söz çykmasyn. Gaýtam diňleýänleriň mätäçliklerine görä, gerekli sözleri sözläp, olary ruhlandyryň. Şonda sözleriňiz olara peýda getirer. Hudaýyň mukaddes ruhuny gamgyn etmäň, çünki mukaddes ruh, siziň Hudaýa degişlidigiňiziň hem-de gutulyş güni azat edilmegiňiziň kepilnamasydyr. Her hili öýke-kine, gahar-gazap, paýyş sözler aýtmak we töhmet atmak ýaly ýigrenji häsiýetler sizden daş bolsun. Bir-biriňize mähirli we rehim-şepagatly boluň. Hudaýyň Sözi Mesih arkaly bagyşlaýşy ýaly, siz hem bir-biriňizi bagyşlaň. Efesliler, dördünji bap, ýigrimi dokuzynjy, otuz ikinji aýatlar. Dogry, onda-da gahar saklamak hemişe başartmaýar. Gahar nireden peýda bolýar? Adam ýöne ýerden gaharlanmaýar-a. Biz adamlar köplenç garaşýan zadymyz bolmadyk ýagdaýynda ýa-da bir zat ýetmedik wagtynda gaharlanýarys. Mukaddes Kitaby okanymyzda Isa Mesisiň hem gaharlananyny görýäris. Näme üçin Hudaýyň keşbinde ýere gelen mukaddes Şahs gaharlandy?
Geliň bu barada Mark üçünji bap, birinji, bäşinji aýatlary-da okalyň. Başga bir gün Isa ýene sinagoga gitdi. Ol ýerde eli şel açan bir adam bardy. Käbir adamlar Isany aýyplajak bolup, Sabat güni bu adama şypa berermikä diýip, ony aňtaýardylar. Isa eli şeýle açan adama, Ýeriňden tur-da, orta çyk! diýdi. Onsoň olardan, Kanun boýunça Sabat güni ýagşylyk etmek dogrumy ýa-da ýamanlyk, biriniň janyny halas etmek dogrumy ýa-da öldürmek? diýip sorady. Olardan ses çykmady. Isa töweregindäkilere gahar bilen bakyp, olaryň doňýürekdigine gynandy. Ýaňky adama, Eliňi uzat! diýdi. Ol hem elini uzatdy. eli doly sagaldy. Matta, ýigrimi birinji bap, on ikinji, on üçünji aýatlar. Isa ybadathananyň howlusyna girip, ol ýerdäki satyjylary, alyjylary kowdy. Ol pul çalyşýanlaň tekjelerini, kepderi satýanlaň oturgyçlaryny düňderdi. Isa olara, Meniň öýüm ybadat öýi diýlip, atlandyrylar diýip ýazylgydyr. Siz bolsa muny garykçylaryň sürenine urýarsyňyz diýdi. Diýmek Isa, ýüreginiň gatylygy we Hudaýyň öýüni garykçylaryň sürenine öwrendikleri üçin gaharlandy. Hudaýyň öýi biz bolýarys. Bu barada Birinji Korintoslylar üçünji bap on altynjy, on ýedinji aýatlarda ýazylan. Eýsem siz özüňiziň Hudaýyň ybadathanasydygňyzy, araňyzda Hudaýyň Ruhunyň ýaşaýandygyny bilmeýärsiňizmi? Hudaýyň ybadathanasyny weýran edeni Hudaý weýran eder. Çünki Hudaýyň ybadathanasy mukaddesdir, şol ybadathana sizsiňiz. Ol biziň ýaly şahsy ýagdaýymyz üçin gaharlanmady. Hawa, eger biz Hudaýyň ybadathanasy bolýan bolsak, onda bizde Galatýalylar bäşinji bap on dokuzynjy, ýigrimi birinji aýatda panalyp geçilýän günäli tebigatymyza degişli bolan köne endiklerimiz bolmaly däldir. Onda şeýle ýazylan, Ynsan höwesleriniň netijesi bellidir, olar zynahorlyk, haramlyk we azgynlykdyr, butparazlyk we doga-jadygöýlikdir, ýigrenç, agzalalyk, göriplik, gahar, bäsdeşlik, jedel, bölünişik we bahyllyk, serhoşlyk, azgynlyk meýlisleri we şuňa meňzeş zatlardyr. Men size öň duýduryşym ýaly, ýene-de bir gezek duýdurýaryn, Kimde-kim şular ýaly ýaşaýan bolsa, Hudaýyň şalygyny miras almaz. Mähriban diňleýjiler, halk arasynda aýdylýan şeýle sözler bar, Gahar duşmandyr, akyl dostdur, akyl gazan. Şonuň üçin gaharlanyp, Hudaýyň beren rahatlygyny ýitirmäň. Hudaýa doga ediň, Ol size güýç berer. Hatda gaharlanyp günä etseňiz, wagt geçirmäň-de, toba ediň. Gökdäki Atamyz hem söýgi we mähir bilen sizi bagyşlar. Mähriban diňleýjiler, şu günki gepleşigimizi Ýakup, birinji bap, on dokuzynjy, ýigriminji aýatlar bilen tamamlaýarys. Eý söýgüli doganlar, muňa ünüs beriň. Her bir adam eşitmekde çalt, geplemekde assy, gaharlanmakda haýal bolsun. Sebäbi ynsan gahary Hudaýyň isleýän dogrulygyny amala aşyryp bilmez. Eger kimdir biri bilen sögüşseňiz, onda bir-biriňizden daşlaşmaga ýol bermäň. Bir-biriňiziň araňyzy daşlaşdyrýan sözlerden dilimizi saklaň. Ýogsa bu aralykdan yza dönmäge ýol tapmak kyn bolar. Ýyllar boýy gazanylan gatnaşygy bir sekuntda bozup bolýar. Onsoňam dikeltmek aňsat däl. Eger siz eýýäm daşlaşan bolsaňyz, Onda Hudaýdan akyldarlyk soraň. Goý Hudaýyň rehimi, söýgüsi we rahatlygy hemmämiz bilen bolsun. Amin.